oh i va hi kombela hi ni si exitejini ka nghoma liya hi nga tshama hi mi endlela yo ka tiktok a ku ha nghoma leyi loko ni yi yimbelela ni endlela vanhu laha a ye vuya ni xitejini a wu hi vonanga na bebi a ku va sungula ri khani ya khandziya stage nga na vanhu va ku tala batengambane
yaraneje to me wena rhumiwe xikwembu xa matilo bate

Mm. va xeweta ngopfu lava va hlamulaoright guys eh, se ah, se hi fike namuntlha eh, ma swi tiva since it's saturday namuntlha hi mi khomela njhinji xitori nyana nyana xin'wana nyana hi faneleke ha mi byela ka xona ku ku endleka yini hi nga hlangani na xona lexiwani unfortunately a hi tekanga kahle video mani swa ti swi hi phazamisile a hi nga si na tekateka ngopfu ti-video most la ka ka ka youtube so a ya ha tekanga a ya kotanga ni ku teka video ya straight a hi fanele hi endla vlog kahle kahle ku kombisa so hi lava ku mi xerela ku ku endleke yini njhani siku ra koho so ya yeah. Ah, guys loko ri ku wa ku sungula ku yi vona namuntlha a khensa tshama na yena masiku hinkwawo mara loko ri ku yi khale ri na hina khensa swinene guys mi nga rivali ku subscribe like share comment hi ri na n'wina kwala yebo yes mi nga rivaleni ku ba na notification button liya ku loko hi karhi hi posta swo ku phazamisanyana letse u busy nyana mani xi ku notify ku no mani eyi va tihingamanga se va fikile se va fikile So ku na u nga ndluleli hi swilo kumbe ti-update nyana leti hi karhi hi nyika nyikana na tona no u nga saleli ngo ndzhaku famba na hina hi va na n'wina so fana mina baby so we nga ri a wu swi twisisi Ah, ku fana na mina i fana na mina baby so hi so tshama na hina va te hi nga hambani na n'wina mi nga hambani na hina yeah so before hi dya nkarhi a wu ri

okay guys so namuntlha dala ka ndzi byela siku leri nga hlangana na heni si ah heni si velvele khale mina bebi hi lava ku n'wi vona khale ngopfu khale hi navela kahle kahle hi navela ku n'wi vona So a hi vone ti post ti ka ti khunguluka ti kha ti hala na hala ku e va rhenisiwa ta kun'wana ku hala kusuhi a hi ku okay baby komba baby ni baby mm ti rhenisi i tata rin rin rin rin a ende baby ka rhoko uyastanini and then u targeta ku oh loko a vuya swi la a a a a hindza xa ma ticket code cause a ma xavisiwa leswa swo va shoprite cheka sininini baby vele xitoro xi twisisini ku hayi ni sive wata and then a yi nga ri a swi lava ku n'wi vona a swi nga laviwa hi mina ri nexi hinkwenu ri tshuri a hi swi lava ku n'wi vona so baby i fambini a ntirhweni loko a vuya vhele mathikithi a nga disappoint a nge vuye na wona so baby ta mi hlamusela ku ku endleke yini mathikithi ma xave ku yihi swi ku yini yes my love

u xava mathikithi a ku xava three three njhani a ka a ku na vafana na yi la ku ya mfananyana un'wana i nefi ya mi ha vona so a ah, loko okay a ku na stress ni ta ni ta ni ta xava three ya wo mara ni ve ni xava four ni ku ayi leswi hi nga ni nga na mamasi vafana na leswi n'wi kumbe yi tala ku khoma munhu wa yena kumbe friend kumbe xin'wana na xin'wana loyi a nga ta ta na yena i ma ni xava four ya wo ivi ni xava four ya mathikithi a ni ku a ah, nazo siku ra kona ni vuya hi le xipanini ni karhele njhani plazini eh, event yi yi fanele yi endleka ni majump me ni ku a mara ni vuye nyana ka ha ri ni nhlikani nyana mara ni ku a it's fine ta ta ta vaya cause vele heyi henisi henisi yi fanele yi vaya ya mi vona a ah, ni va ni xafo ya mathikithi se ni zakala ni fika hala o oh, ivi loko hi fika laha ni ni kuma mamasi vele na yehe vele vele vele vele a famba vele a ku na problem hi ba hi vana ka na stress Ndavaya mama singawaya ni ku a ni xave foni ya mathikithi se a wu hlamalanga loko kumbe why u xava foni ya mathikithi Mm, hlamalini ku and then why i xava foni ya mathikithi mara e a ni zange ni swi landzelele no vhe ni- ni mara vona swi leswi- tisile a ni ni ve ni ku hlamusela swa ku Eh, ivi ni hlamusela ndzhaku ka nkarhi Mm. ku fuya mathikithi liya um i ni byele nkarhi luwa ni kha ni valala na vafana i ku u n'wi byela tana munhu un'wana no ku byeleni na ha ri le e-e a hi ri siku yere a ku tlanga bolo gezi ve huma loko bebe a vuya hi ya bukhela bolo kun'wanana so oh, ni vuye na holani and then se hi famba hi ya bukhela bolo oh, loko se hi fonelana u fonela na yena la ni nga ku byela okay mm, ni se ni bye swa ku hi byela vafana a ta na munhu un'wani sweswo sweswo endzeni ya endla tano alright oh, okay ya ivi hi siku yalani kahle kahle ku yala a hi car wash kahle kahle movha yi fanele yi hlantswiwa yi basa phela e hi fanele hi basa na hi ya ya vunandzini ya vona yini okay ah va ya chuchanyana hi bolonyana after hours and then ah loko ri ku ke sa hi ready vhela a gcina hi hlangana vafana cause a jike kun'wana la town and then a ni ndlhula hi taxi laha hi nga koho a tlhela a vuya a veka leswi a yi ku xaveni and then loko se a vuya yo mi landza kambe na mm, ya ivi hi mi landza se hi vaya vhele se a ku ri late nyana hi vaya dwadla leyi ku hantle hi fika vhele hi eh, fike ku nga se va na vanhu va ku tala hi fike vhele awu ma seven kwa ya ma eight ya yi ka hi la ku phukwa hi nchumu hi la ku swi vona hinkwaswo leswi nga ta endleka leyi unfortunately i tekangi ti-video cause like like uh, youtube channel a hi nga si na posta posta ti-video ta ta ta kahle kahle mm. loko a vo hi swi tivi laha hi ta kumbe hi va hi sungule khale a hi ta va ya a yi ta va yi tsakisa blind so yo mhaka hi xera mhaka leyi cause vlog leyi a yi endlanga eh, um loko ni cheke ti-video ta wet piece piece nyana leti nga teka ti hlangani kahle kahle a hi ta ti-posta laniwani mi ti vona mari For sure ka TikTok va ku van'wani va nga ti cheka va ti vona leta le titsongotsongonyana. Leti ti Eish, ti kona. yin'wana yi nga si na fix ka good news. I good news phela leyi.
Guys, tshama na hina. Yeah.
Se ivi loko hi hete tlhela hlantswa movha ivi hi landza vafana and then ha famba leyi fika hi tshama leyi ivi hi ndlhula laha ha xave ti-drinks kun'wana hi ku ayi loko yo ze hi nghena laha cause ndhawu kongo a va xavisi ti-drinks u fanele u ta ni Ni ni swilo ti-drinks swa ta wena. wena and then

eh ayi khoma yena eh, man i doctor man hayi man man man i i namkhohle munhu man all might all might Dr. doctor all might na ye a ri koda MC a ri na a cinca na titi the best MC ta ta ta ta ta la bush

ya be va nga si tshama a ni nga si tshama ni tikuma ni ri ve ku ku na ximanimani and then mm. a ko sungula laya khe ni tshama vhele ni twa swa ku ya ni tshamini lawani mm. kha ku xexa guys and then voni na vanhu va va ku tala siku leriya va ku tala ya a nga si tshama huma a kurisiwe kahle kasi swi kahle swa ku mi nga huma humi mi tshame ndlwini kahle yaleyo va huma huma

ya so a ti fambi telile a ni ti kumbe vanhu se va tele byala va sune nyimpi kwala hi zanga hi swi vona a hi zanga hi swi landzelelisa leswaku swi gcine swi helela kwini mara Let's go hi famba. loko hi twa va tevhela a ku zanga ku fa munhu njhanjhani a ku vavisekanga munhu so maybe va xi behe henhla swa ku tanihi ha swona so ya ya ya ya ya and then siku ra koho loko se hi nghene mhakeni hi ka henesi loko se hi ku ku- ku nghena henesi loko ku Now sweswi nkarhi wa Hennessy yo performa a wu yi vonanga na bebe a hi tshamele khonweni leyi ya yo tlangile makhula box ya Xitori wa xa vona hina. xitejini la yima la la ku sunguleni laniwani a ku- a ku ri na vanhu vantsongo la mahlweni Mm, la mahlweni nyana yima nyana la ndzhaku nyana katsongo cause a hi nga koti ku ndlula yala khandze khula box leya yima le henhla leyi un'wana a yime henhla ka xitulu Mm, van'wani va yime henhla ka xitulu un'wana be va yime henhla ka xitulu ni yime ka khula box Eh, hi ri le henhla letin'wani ti la hansi la swaku swi obvious swaku loko u perform wa swi kota swaku va mani la nge gqoke ni swikipa swa mati hi nga hambani vhele a hi voni a hi ne se a fika performa track nga perform one yimbelela yimbelela i vona hi track ya ku thuku minyana a na ha ri sure a na ha ri sure mara ya ku sungula nga yi helile track and then va tlanga yin'wana ya ku sungula nga ku leya selini

ya hi vona mina yes I video see ya you, ri brother.
kona. I Ta see ringeta- you, Squeezer. Ya, ta ringeta ku yi posta nga kole ka tiktok ta ringeta ku yi teka hi hi yi posta la nona mi ta kota ku yi vona a i va hi kombela yini si exitejini ka ngoma liya hi nga tshama hi mi endlela yo ka tiktok a ku ha ngoma leyi loko ni yi yimbelela ni endlela vanhu lava ebuya listejini hawu hi vonanga na bebi a ku loko sungula ni kha ni ya khandziya stage nga na vanhu va ku ta e e e a ku nga ri ka ku sungula mara ka swi swa samukhandza ku ti-event. hawu bebi ni khandziye ngo stage mi vuton'wini bya mina na vutisa ku khandze stage xa kwini ku ri na vanhu va ku tala a ni ri u khandze ni kwini khandziye ngo stage bebi ni ta ku byela vula la a bebe a la ku vula la wa i swa xikolo eya oh,
a ku ri ko sungula ni kha ni khandziya stage ka vanhu va ku tala ku ri ka event na ku velt event a ni nga famba mm. famba yebo wote ah, ti-event a wu si tshama famba event eya ndzi tshama ndzi tshama famba ti-event
leya xikolo event ne a-a ha ku pfa ku pfa kutani vanhu va ta performa lawa a mi perform perform la xikolweni ha va endla tiphoyeme va endla yini laha a ni nga yi mswini kasi laha u ya ko hi kwihi u nga khandziya ko ni vulaka ku khandziya mi stage eya ku ri ni vanhu va ku tala Eh, eya ku karhi ku phefemiwa a laha nga performi ku performiwa yi baby a ne wena u khandziye laha lu- lu- bona beva ne u khandziye ku nga phefemiwi va ni vitana hi vito ehe u Eh. khandziye mari laha ku va ku ri ni vanhu va phefomaka minkarhi wun'wana va endle tipoyeme swi nge endli va endle poyeme va cinacina van'wana laha No event ya kona. Hey! I vula yini? Wa inwa.
Alibeni no hlamusela ku ka event na u khandziyi stage. Yes. Okay, we lexi a kwala ka xi nga khandziya ka xona lexi Xa perform.
a ndzi swi twisisi. Leswiya swa na a wu swi twisisi njhani? Ah, swesweswo.

ehe vo fana na valavuya va nga ta siku leriya e ni sure wa swi twisisa switata ah, tinhlambi na kokwalaha bebmilani ni nga khandziyaka stage a ndzi tshama ni ya ku kha ku performiwa allright swo sweswo hmm. se ivi hi khandziya laha guys a ah, mamazi womile mamaza ka ah, bebi a hi tlulatlule ya cina laya gasa ku mini momini swi fike njhani

hi huma hala ni a ti abm leya yena laha kaya hi kombela ku teka tiphini ku tele hi fika la ku tele vanhu la le movheni and ish ive hambulo cause la sakuti a wu pfunyapfunyi vona se va loko mi vona se vhele a la ku famba cause se la se a ku tela ku nga ha controleki disease ivi loko se hi fika hi laha a ti hambula hikusa was like ey dimane a huma ka e eh, siboha ni huma laniwani siboha ni huma kosi a vona ye a huma ivi hi teka picture nyani va teka na few nyana na vanhu lava se a nghena a vhaya ivi hi vele a hi exchange-ile tinumber ah, oh,

alright guys uh, loko leswaku mi enjoyile video leyiwani ra khensa ku na swin'wana guys ku nga swilo leswi hala ku mi byela sweswo handle kahle yo fila guilty twa nga ku a hi fanele hi endle vlog a wu twisisi mm. so yi ka mare since mi vanhu va hina valandzi ra hina ma swi lava kumbe um ma swi navela ku swi tiva ku swin'wana swin'wana ku endlise ku yini la vuton'wini bya hi so hi decide ku hi nga mi xerela xitori xelexo mm.

ya like ti-ideas guys ku fana na le na video yin'wana nga tshama yi endla ya ta ku hlayanyana khisa eh, with no hands and then ku ta misa n'wana jona advice ku wa nga khisa na ni fucking minti mi ri ni to give me Yeah. so advices na tona ha teka mara ya ku chanele ya hina yi ta kula leyelo ende yi endla leswi n'wi mi lavaka swona guys a Hi le ku- hinkwaswo a hinkwaswo Hey, baby wa lwa ku lo okay guys
ekutshani tipho ta ekutshani tiphoni vanhu lava awa tshemba na nge boli zo zo baby Hi to va sendela hinkwaswo WhatsApp.
swi- swin'wana ha kheta hi to va sendeka swi ya swa WhatsApp. gasi mvula yi fana ndi ya ya ya loko a hi swi tiva liya ya ya ya john ya khisana na timinti Hey guys loko mi nga yi vonangi video leyi kombe mi ya vona ti-kiss ta kona ni nga ku leswi swa swa ta machayina ta hala ghana ta hala khisana ku Eh, uganda e kiss ya kona a yi tsakisi guys Eh, mara swa ku hala ma international ni nga ku khisana na hi laha ah kiss ya kona ya ya nyenyentsa ya nyenyentsa guys wish loko a swi sayiti tanihi a hi talanga hi ndlanga so swin'wana ha khetha mi chekacheka leswi mi byelaka swona
mi byela wena mi Yo tlanga byela guys mi nga rivaleni Hi ku ta subscribe endla. like share comment bibi and yeah bibi va hi byela hi ta endla
yeah mara yi swin'wana na swin'wana
hi nga sungula sweswi Hmm? hi nga vhe sungula sweswi Sure.